Sgwrsio am Sgwrsio am Sgwrsio am Brifysgol.
Wyt ti'n poeni taw mynd i brifysgol yw'r dewis iawn i ti? Ydy hi'n werth mynd?
Efallai dy fod yn meddwl nag wyt ti'n ddigon da. Neu'n poeni am fod yn rhan o bob dim. Neu efallai bod arian neu'r broses ymgeisio yn peri gofid. Beth sydd dy ddal di yn ôl? Sgwrsio am brifysgol.
Dyma bodlediad lle ni'n clywed am brofiadau go iawn myfyrwyr o brifysgolion Cymru fydd yn rhannu ei brofiadau personol nhw ym mhob penod. Byddwn ni'n trafod yr holl deimladau sy'n eich dal yn ôl o bosib, A cheisio gosod sylfaen i chi i wneud penderfyniadau iawn wrth wrando ar eraill yn adrodd eu storïau nhw.
Really wneud ymchwil mewn i'r cyrsiau specific a falle wneud sort of reference basleu i ambell i modiwl oedd yn ymddangos yn yr cyrsiau oedd yn trio am, er mwyn sort of uwcholeuo bod chi really wedi ymchwilio i'r brifysgol, a oedd, hwn, oedd hwnna'n rhywbeth really defnyddiol nath os rawan hanes fi ddeud. Un peth hefyd mawr oedd, oedd pawb yn gweud i fi really oedd i trial osgoi'r cheesy stuff ar y dechrau fel ti'n gwybod, quote gan Gandhi neu rhywbeth ar y dechrau, just y cheesy bits na. Mae pawb yn trial neud e, mae pawb yn trial sefyll mas trwy roi e, ond os ych chi'n darllen na, ych chi'n meddwl mae fe'n, ti'n gwybod, Too cheesy, too cringe, rwy'n ni just cael gweld o'na a dychryn ffresh. Fel bydden ni byth yn meddwl bydden ni'n plethu fel gwyliau fi America mewn i'r datganiad personol. Ond mae jyst pethau felly chi'n teimlo bod chi'n mynd off track yn ei pethau, ond maen nhw'n actually yn defnyddiol i'r datganiad personol.
Hannah Eiddon Lewis ydw i, ac mi rydw i'n gweithio ym Mhrifysgol Aberystwyth ar hyn o bryd fel swyddog denu myfyrwyr gyda ffocws ar ysgolion Cymraeg. Ond mi wnes i hefyd raddio o Aberystwyth yn ddiweddar yn 2022 ac yn ymuno gyda fi heddiw mae tri myfyrwyr arall, Lowri Davies, Jack Thomas, a'r ddau yn astudio yn Prifysgol Caerdydd, a Beca Rhys Evans o Brifysgol Bangor. Croeso chi gyd yma heddiw.
Helo, ie, yeah, Lowri fi o Gyfyrddin. Um, dwi'n astudio newydd direth yn Brifysgol Gyrdydd. a dwi newydd bennu fy flwyddyn ola. Um, helo, Becca dwi. Fi'n astudio hanes Cymru ym Mangor, ond fi'n dod o Gyrdydd, a fi newydd orffen fy ail flwyddyn. Helo, Jack i fi, a dwi'n astudio uh, cyfryngau ym Mhrifysgol Cyrdydd, a i fi newydd gorffen fy mlwyddyn ganta. Gwych, felly ewn ni fynd draw at cwestiwn gyntaf. Yy, ddechreuwn i drwy edrych ar ffordd wnaethoch chi fynd ati i ddewis prifysgol. Felly, sut wnaethoch chi ddewis y pwnc i astudio a pa gwrs wedyn? Mae yna gymaint o ddewis, fel dwi'n siŵr dych chi'n gwybod. Yy, mae gallu bod yn anodd gwybod lle i ddechrau weithiau. Nw'n i ddechrau efo profiadau. Lowri, os ti'n fodlon dechrau neu? Ie, yeah, so o'n i sicr moyn ors yn um, Gymru ar gyfer brifysgol. So nes i edrych ar Aberystwyth, Abertawe, Caerdydd a dryches i ar Bryste gan bod e'n eitha agos. Ond fi'n meddwl Caerdydd oedd di apelio fwyaf i fi gan ei fod yn um, brifddinas. Mae jyst gymaint yn mynd mlaen yma. A achos bod dwi o gyfyrddin, dwi e ddim rhy bell. O'n i ddim rili really eisiau mynd rhy bell o gytre. A o'n i yn ystod amser Covid, so o'n i ddim rili really eisiau mynd rhy bell. O'n i eisiau aros yn, yn Gymru rili. Really achos oedd rheolau Covid yr un beth bob man yn Gymru. Oedd gwpl o ffrindiau fi wedi mynd draw i Lloegr a yn amlwg oedd y rheolau yn wahanol prynu so fe'n anoddach felly i teithio adre. So, ie, yeah, just Cyrdydd rili really, uh, pelio ato fi gan ei fod yn brif ddinas, rili. Really. A oedd o'n bwysig i ti fyd falle, Lowri, i allu astudio cwrs i drwy gyfrwng y Gymraeg? Oedd, ie, yeah, oedd hwnna'n peth enfawr hefyd. So, fi'n astudio doi modwl y flwyddyn, o'n i'n astudio doi modwl y flwyddyn yn Gymraeg. Gan fod fi'n mynd trwy ddo ysgol trwy gyfrwng y Gymraeg, o'n i eisiau cadw um, dynyddio'r Gymraeg, a Yn ogystal, mae fe'n help rili enfawr wrth trial ceisio am swyddi. Mae'r Cymraeg jyst yn helpu mor gymaint. So ie, nes i trwy, nes i trwyddo Coleg Cymraeg. Yn bendant, so mae yna lot fwy o bwyslais wan does pan ydych chi'n ceisio am swyddi. Mae lot o swyddi wan yn gofyn am allu siarad y Gymraeg. Ie, mae hwnna'n bendant yn bwysig i, i gael hyn hefyd tra'n y brifysgol. A beth am ti, Jack? Ie oedd e'n sefyllfa tebyg i fi rili o ran o'n i'n awyddus i aros yng Nghymru achos eto o'n i eisiau gwneud cymaint o'n i'n gallu trwy gyfrwng Cymraeg. Um, felly fi hefyd yn cael y cyfle i wneud dau modiwl flwyddyn, uh, wel na, y tymor. Um, so mae eitha tipyn ar gael i fi wneud yn Gymraeg fanna, felly oedd Caerdydd yn eitha apeliol o ran hynny. Yn debyg i si edrych ar tywod, Aberystwyth, Abertawe, Bangor, um, A o'n nhw'n dda o ran um, y cyfleoedd yna, ond o'n i'n meddwl falle oedd Caerdydd gyda tymor bach yn well achos y prif ddinas yna, um, oedd yn agos i adre, um, ond hefyd digon bell, felly o'n i ffwrdd. So, o'n o sawl agwedd, o'n i'n nabod lot o pobl oedd yn mynd i Gyrdydd hefyd, falle oedd hwnna'n dod mewn i fe tymor bach. So, oedd Caerdydd yn y pelgar iawn o ran hwnna, a o'n i'n eitha sicr ar ôl ni di um, mynd i'r brifysgol ar diwrnod agored, o'n i'n gwybod mai dyna lle o'n i eisiau fynd. Really. Gret, felly'n bwysig iawn i chi'ch dau fynd i'r brif ddinas wedyn a'r cyfleoedd oedd hynna'n gynnig i chi. A be am ti, Becca? Um, Wel, yn amlwg fi'n dod o Gyrdydd, so o'n i really ddim eisiau aros yn Gyrdydd. Hwna oedd yr unig prifysgol yng Nghymru nes i ddim rili ystyried. Ond um, gan bod fi'n... Wel, o'n i'n bendant bod fi moyn astudio hanes Cymru. So, oedd kind of rhaid i fi aros yn, yng Nghymru wedyn, achos dyn nhw ddim yn cynnig y cwrs yna yn Lloegr. Ie, yeah, nes i fynd i dyrnodau agored yn Bangor, Abertawe ac Aberystwyth. A o'n i jyst yn meddwl, byse fel bywyd cymdeithasol yn Bangor yn just bach o change o byw yn y brif ddinas yn rili really fishy a oedd e just lot fwy gwledig lan fan hyn, so nath hwnna rili apelio ato fi. Ie, yn bendant, mae gen ti'r gwahaniaeth wedyn does rhwng bod fel mewn dinasoedd fel Abertawe, Caerdydd, a falle lle mae Aberystwyth a Bangor bach mwy, bach mwy gwledig mewn ffordd, ond dim o fwy o... Dwi'n teimlo bod yna mwy o gymdeithas glos mewn, mewn prifysgolion sydd ddim yn y ddinas neu mewn trefi mawr. Ond um, be oeddech chi'n feddwl o'r diwrnodau agored felly? Oedd hynna'n di helpu chi o gwbl yn mynd i draws Lowri gyntaf? Do, so mae ceisiadau brifysgol fi bach yn dryslyd achos o'n i wedi dechrau, so yn amlwg fi'n astudio newyddiaduraeth, ond o'n i eisiau mynd mewn i nyrsio. So es i'r diwrnodau agored yn Abertawe a Caerdydd ar gyfer y nyrsio, a wedyn nes i'r newyddiaduraeth yn Caerdydd a Bristol. So ie, yeah, fi'n meddwl bod y diwrnodau agored yn rili really bwysig, jyst i fel cael teimlad rili really ar, um, dim even falle'r brifysgol, ond fel ar y tre, ar y dinas ei hun, a fel Oedd y llety'n rhywbeth rili bwysig i mi 'fyd. A jyst rili cael teimlad falle o beth mae fel y lectures fel a fel maint rili y brifysgol fel um, fi'n gwybod bod Aberystwyth mwy felly, mae cwpl o ffrindiau fi yn Aberystwyth, mae popeth yn agosach yn un Aberystwyth, a yn Cyrdydd mae popeth bach mwy fel spread out. So ie, yeah, fi credu mae'n bwysig jyst i cael teimlad rili really, o beth i disgwyl yn barod. Ie, yeah, mae gennych chi rhai prifysgol yn does sy'n, maen nhw'n seiliedig ar campus, a llefydd fel Caerdydd wedyn mae gen ti, uh, mae lectures ti wedyn mewn llefydd gwahanol o gwmpas y ddinas. A be am ti, Becca? Wel, o'n i'n really joio'r dyrnod agored, is i'r tua 5 neu 6, nes i fynd bach overboard, ond um, o'n i'n really joio mynd, a o'n i'n amlwg yn mynd i fel yr sesiynau ble oedd yr darlithwyr yn siarad am y cwrs, ond fi'n cael ei cytuno gyda Lowry, fel o'n i'n mynd er mwyn gweld sut le oedd y brifddinas a jyst y ddinas. O'n i wastad yn fel mynd allan i gael bwyd, i gael cinio allan, tu allan i'r brifysgol, ble bynnag o'n i'n mynd ar y dyrnod agored, er mwyn jyst trio fel gweld pa fath o vibe oedd gyda'r lle, mwy na'r cwrs ei hun, achos ti allu darllen am y cwrs ar wefan y brifysgol, ond ti ffili teimlo sut mae'r ddinas yn teimlo, a os ti'n meddwl bod ti'n mynd i joio byw yna. Ie, yeah, oedd y dyrnod agored yn rili really bwysig i just fel gallu dychmygu dy hun yn byw yna, achos mae'n cam eitha mawr fel symud o adre, mae'n rhaid ti'n ei siw bod ti'n hapus yn lle ti'n mynd. So, ie, yeah, nath yr dynodau gorau wedi helpu fi gyda hwnna. Bendant, a mae'n ma dda i glywed bod ti wedi bod i fwy nag un diwrnod agored hefyd, fel i gael yr ymdeimlad nawr lle. Mae ma hwnna'n un o'r pethau mwyaf pwysig bron o bod, ynddi, pan dyn ni'n mynd i diwrnodau agored, jyst i weld os ydych chi'n teimlo bod chi'n mynd i ffitio fewn, a bod chi'n gweld eich hunan yn setlo yna mewn ffordd, ynde? A be am ti, Jack? Ie, yeah, i fi'n eitha tebyg i'r ddwy arall, really, o ran y peth mwyaf yw wrth gwrs cael ymdeimlad na i ti'n cael y fai fel y bec wedi gweud, i ti'n cael o'r lle. Ti'n gwybod, mae rhaid ti dychmygu bod ti'n mynd i cael tair blwyddyn o leia o dy fywyd, ti'n gwybod, yn mynd i'r lle yma, yn byw yn y ddinas neu dy lle yma fe. Felly, oedd cael yr ymdeimlad yna yn holl bwysig, a hefyd mynd a siarad â pobl yn y brifysgol, oedd hwnna'n peth mawr i fi o ran, o'n i'n awyddus i wneud cymaint o'n i'n gallu trwy'r Gymraeg wrth gwrs, felly cael cyfle i siarad 'da'r darlithwyr oedd yn wneud y stwff Cymraeg, oedd hwnna'n, ti'n gwybod, yn mawr, a cael ymdeimlad o pwy fath o pobl o'n nhw, oedd hwnna'n help fawr i fi. A ie, cael ymdeimlad o lle oedd e, oedd oedd e'n eitha' anodd 'da fi achos oedd o'n i'n kind of dod mas o Covid, so oedd dal lot o pethe'n rhwystro ni rhag actually mynd i'r prifysgolion, so oedd loads o stuff um, o'n i wedi cael ar-lein, virtual tours a stuff fel yna, ond oedd dim byd yn cymharu gyda actually mynd i'r ddinas a cael blas o beth byddai bywyd fel fanna. Oedd hwnna oedd y peth gorau yn sicr. Yn bendant, mae wedi bod yn anoddach i, bach yn daunting, swn i'n deud, i rwy'n um, fynd i'r brifysgol dan yr amodau yna mewn ffordd. Ac wedyn, oedd 'na rhai ohonoch chi 'di bod i ffeirio UCAS o gwbl? Ie, es i un yn ystod um, amser ysgol, a oedd e'n oedd e'n eitha gwerth, mae'n rhaid i fi ddweud, o ran cael falle ymdeimlad o pa prifysgolion oedd eisiau i pobl mynd a gweld nhw. Ti'n gwybod, oedd lot o brifysgolion, yn enwedig y rai yng Nghymru, mae'n rhaid i fi ddweud, yn wneud ymdrech mawr i trial denu chi i dod i'r brifysgol felly oedd e'n neis cael chat y o pobl o'r brifysgol fan'na. Falle bach yn anoddach cael fel y yr ymdeimlad yma o pa fath o profiad bydde fe mynd i'r brifysgol achos bod dim ond falle un neu ddau person fan'na a falle wrth gwrs dim um, guarantee bod nhw'n yng nghlwmdr cwrs mae diddordeb 'da chi. Um, oedd e hefyd yn grêt o ran casglu freebies, ti'n gwybod, mae Ffeiriau Lucas, mae loads o pens yn dod mas o'na. Ond na, oedd e'n profiad da jyst mynd a, a gweld beth oedd ar gael, really. A o'n i wedi mwynhau'r diwrnod fyd, mynd gyda um, ffrindiau jyst rownd a tywod, dechrau meddwl. Is i'n eitha gynnar, felly oedd, oedd e'n neis jyst dechrau meddwl um, am beth o'n i eisiau gwneud a oedd dal digon amser i tywod, meddwl yn galed amdano fe. Um, ond ie, yeah, byddwn ni'n argymell unrhyw un i mynd a, a, a cael pip bach yn y ffeiriau. Ie, yn bendant, a fel yn swydd fi ar hyn o bryd fel Swyddog Denu Myfyrwyr, dyna un o'r pethe 'dyn ni'n gorfod neud i mynd i'r ffeiriau UCAS 'ma, a un o'r pethe mwya pwysig i gofio ydi bod pawb yna i helpu mewn ffordd, fel ma'... 'dyn ni isio pobl ddod fyny atyn ni a holi cwestiyna am y Brifysgol. A be am ti, Lowri? Ie, yn debyg i profiad Jac rili. Yym, fi credu es i i Ffair Cychwyn chweched, so bydden i 'di bod dechre blwyddyn deuddeg, yym, jyst gyda ysgol 'fyd yr un peth. Ie, o'dd jyst fel bod lot o brifysgolion na, um, fi'n cofio Coleg Cymraeg yn bod, yn bod na fel UCAS, lot o bobl wahanol. Oedd e'n teimlo'n eitha neis jyst i siarad gyda bobl, um, i glywed profiadau pawb, a'n amlwg yn mynd â ffrindiau, chi gyd kind of yn yr un bot. So falle bod e fel yn teimlo'n overwhelming ar y dechrau. Ond mae'n neis i cael e fel i cychwyn blwyddyn deuddeg, fi'n meddwl. Os bydde wedi bod yn hwyrach yn mlaen, falle bydde ni wedi bod bach mwy stressed yn biti e. Ond ie, mae'n teimlad dda rili fel o'ch chi'n cael lot o fel brochures a pethe. 'Na ble o'n i wedi ffindio mas ambiti Coleg Cymraeg, yym, bo' ni'n gallu neud y cwrs trwyddo'r Cymraeg. So fi'n credu o'dd hwnna 'di helpu wedyn pan o'n i'n neud fel datganiad personol ac ati. Ie, yn bendant.
A be' am ti Beca, fues di'n un o'r ffeiriau UCAS o gwbwl? Yym, na, nes i byth mynd. Yym, fi ddim yn teimlo fel nes i golli mas, ond mae be chi wedi gweud yn neud y swnio fel rhywbeth eitha gwerthfawr. Ie, yeah, mae'n ma rhywbeth ofnadwy o werthfawr. Um, dwi'n teimlo fel, fel nes i sôn lowri hefyd, neud o'r dechrau blwyddyn deuddeg, mae jyst bron yn cael ti yn y mindset na wedyn i feddwl, o lle dwi eisiau mynd, dwi eisiau mynd tu, tu allan i Gymru, dwi eisiau aros yn Gymru. A mae bron fatha fel overload, mae'n un diwrnod bron dod i o brifysgolion i gyd. Ond dwi'n teimlo bod o'n werthfawr o ran dewis cyrsiau yn bendant, achos ydych chi'n cymryd fyny a siarad efo person wyneb y wyneb, a falle wneud o newid meddwl chi amdano cwrs, neu byddwch chi'n meddwl, o, mae hwn yn siwtio mi well ac yn y blaen. A wedyn, i'r cwestiwn nesaf, be oeddech chi'n meddwl o'r broses UCAS wedyn? Oeddech chi'n oeddech chi'n neud hwnna drwy gyfrwng y Gymraeg wedyn, neu um, awn ni draw at Lowri gyntaf eto? Ie, fi, sa'n cofio lot o fe, ond fi'n meddwl trwy dda broses Cymraeg wnaethon ni, achos es i i ysgol Cymru'n Gymraeg. So fi'n cofio dechrau fe ti am mis Medi, um, a popeth o'n mewn erbyn diwedd mis Ragfyr, fi'n meddwl. So ie, yeah, fel o'n i wedi sôn gynne, o'n i wastad moyn eisiau mynd mewn i nyrsio. So o'n i kind of di wneud datganiad personol fi i siwtio nyrsio, a wedyn es i i'r diwrnod o gored yn Abertawe, o'n i rili really di penderfynu taw dim nyrsio o'n i moyn wneud ragor. So ie, yeah, mynd nôl i'r diwrnodau agored, oedd hwnna wedi rili really helpu i wneud penderfyniad fi. Os bydden ni jyst i mynd mewn yn mis Medi, bydden ni siwr fod i dropo allan. So ie, yeah, nes i newid y datganiad personol wedyn, nes i'n des i nôl i Cyrdydd i gweld pa cyrsiau arall bydd ar gael, a ni'n rili really hoffi'r sôn o'r newydd y direth. So ie, yeah, dechreuais i wneud datganiad personol wedyn ar gyfer newydd y direth. Ie, yeah, fi'n cofio cael lot o gymorth wrth o athrawon, a jyst fel darllen o amgylch daeth lot o fel siaradwyr mewn i ysgol i helpu ni gyda sut i ysgrifennu datganiad personol achos mae fe'n peth rili bwysig rili, hwnna oedd y peth gyntaf o'n i rili di fi'n gwybod o'n i wedi gwneud lot o CVs ag ati ond hwn oedd un o'r pethau mwyaf bwysig rili i trial cael ni mewn i brifysgol. Ie yeah, mae dda i glywed fanna hefyd fel bod ti wedi mynd i ddyrwyd agored i weld y cwrs nyrsio ond falle bod hwnna wedi gwneud ti dimlo wedyn fel ww dim dyma beth dwi eisiau gwneud a Mae'n dda i glywed bod ti ddim 'di neud cwrs so ti ddim yn hapus yn a bod y diwrnod agored 'na wedyn 'di newid meddwl ti mewn ffordd, yn de? A be am ti Jac o ran y broses UCAS, sut nes di ffindio'r broses yna i gyd? Ie mi ath e'n eitha da o ran ar y dechre ma'r holl beth yn eitha brawychus o ran meddwl am gorfod sgwennu am dy hun am ti'n gwybod cymaint o eiriau a yn gorfod bro bron hyrwyddo dy hun i'r brifysgol. Mae fe'n gallu bod yn eitha anodd a yn sicr y peth anodda o'n i wedi ffindo ta beth oedd dechrau ar y datganiad personol na, achos, sa'n gwybod, o'n i falle ddim rili'n gwybod lle i ddechrau. Ond nes i fe trwy'r Gymraeg hefyd, so oedd lot o cymorth ar gael yn yr ysgol. Y peth mwyaf gallwn ni falle argymell i unrhyw un sy'n neud e, i ddechrau mor gynnar a maen nhw'n gallu, achos os ych chi'n dechrau'n gynnar, os i mae cymaint yn fwy o amser da chi i meddwl am, y, am yr holl beth, a falle fel gyda Lowri ystyried y cwrs falle yn fwy. Felly yn sicr mae dechrau'n gynnar yw'r peth gorau gallwch chi wneud a cael y geiriau canta na lawr, hyd yn oed os mae fe jyst yn rhyw fath o canllun, yn sicr, jyst cael geiriau ar y tudalen yw'r peth pwysicaf, Mil. So, nes i wneud e gyda, gyda fy ffrindiau ar yr un pryd, felly o'n i wedi helpu'n gilydd a ti'n gwybod, oedd yn eitha esmwyth yn y diwedd. Ti'n gwybod, mae safle UCAS ei hun yn cael cymaint o cymorth ar, sydd ar gael, felly Tibod, defnyddiwch popeth sy'n eich chi'n gallu a dechreuwch yn gynnar. Gret, mae chi chydig o top tips da iawn gan Jack fanna. A be am ti, Becca? Um, Wel ie, yeah, nes i ffeindio'r broses yn un eitha hir, eitha diflas weithiau, ond nath ni just fel wneud e mewn stages, dyna beth o'n i'n meddwl oedd yn helpu. Dim just yr um, datganiad personol, ond yr holl gais ei hun hefyd. Jyst neud e mewn camau bach a o't ti'n gallu fel safio fe wrth i ti fyn' mlaen, a odd hwnna'n fel torri fe lan a neud e bach mwy manageable. So be' nathoch chi gynnwys yn eich datganiad personol wedyn? O's gennych chi unrhyw tips i rywun arall sydd yn meddwl neud o neu unrhyw beth fel 'na? Lowri? Yym so yn amlwg sim lot o geirie gyda chi, yym fi'n credu tua ryw 1000 o geirie yym sy gyda chi i trial fel gwerthu eich hun i i'r brifysgol. So ie fel odd Jac yn sôn gynne nes i cwpwl o drafts A fel bydden ni'n sicrhau bod lot o bobl yn darllen drosto fe, jyst i kind of cael fel cymorth ychwanegol gyda fe, felly bod rhywbeth bod chi ddim eisiau mas, chi ddim yn teimlo'n sy'n bwysig iawn, ond felly i rhywun arall maen nhw'n meddwl bod e'n bwysig iawn. So nes i fel wneud fel paragraffs wahanol gyda fe yna, so fel oedd cyflwyniad jyst yn disgrifio fy hunan, Felly, fel disgrifioch chi'n eich hun fel trwy dynyddio fel pimp ansoddair neu rhywbeth, felly gyfynnwch chi ffrind pimp ffordd ddi, bydden nhw'n disgrifio chi. A wedyn, bydden ni'n sicr yn rhoi unrhyw profiadau chi wedi cael, so fel, fel fi'n mynd mewn i newyddaduraeth, unrhyw profiad personol felly, um, bod chi wedi bod yn gweithio, um, neu unrhyw beth sy'n dongos bod chi'n hoff o'r pwnc, so rhywbeth yn amgylchynu'r pwnc, neu rhywbeth chi hyd yn oed i dallen, neu gwylio'r teledu. O'n i wedi sôn am cwpl o raglenni teledu o'n i'n hoff gwylio a plethu nhw mewn i'r cwrs. A wedyn nes i sôn o dy fe swydd ran amser jyst yn caffi lleol. O'n i wedi sôn am hwnni a bod fi'n gallu gwrando'n dda, cydweithio gyda bobl arall. O'n i hefyd yn chwarae chwaraeon ar y pryd yn ysgol, so nes i sôn am reina, unrhyw cystadlaethau falle yr urdd. Byddwn ni jyst yn rili really sôn jyst rili fel gwerthu eich hun, ond jyst wneud e'n ffordd syml, felly fel bod chi'n cael fel conversation gyda'ch ffrind, felly jyst neu, newch fel pwyntiau bwled gyda'ch ffrind, a wedyn jyst trial ysgrifennu a wedyn yn tri, fel trithod fach, really. Fi'n credu mae fe'n mwy stres neu beth felly mae bobl yn meddwl achos y cyfrif geiriau, um, ond jyst fel rili really gwerthu eich hun felly. Fi'n gwybod ella fe bod bach yn cringe ar y dechrau. Grêt, so Lowri'n trafod fan'na a i gael adborth gan fwy nag un person, a hefyd yn bwysig iawn fel es ti sôn fan'na oedd profiadau gwaith. Dwi'n gwybod bod prifysgolion yn joio clywed am brofiadau gwaith bobl, chimod mae'n dangos bod chi'n gallu bod yn proactif wedyn, ac mae hynna'n ofnadwy o bwysig pan ydych chi'n mynd i astudio yn y brifysgol, achos mae yna lot o waith, tybod, time management ben eich hunain ac yn y blaen, a fel nes i sôn am y cyfrif geiriau hefyd, Lowri, Dwi'n siŵr bod llawer yn chi wedi sylwi hefyd bod o'n eitha hawdd mynd dros y cyfrif geiriau, um, a wedyn mae'n ma broses wedyn o gwtogi fel awr i'r cyfrif geiriau sydd ti a mil o, mil o eiriau wedyn. A be am ti, Jack? Ie, yeah, pethau tebyg eto. Falle'r unig beth byddwn i'n um, ychwanegu at beth oedd Lowry'n trafod fanna yw i darllen mwy am y cwrs falle a'r prifysgolion i chi yn edrych arni. Falle siarad gyda pobl Falle sydd yn y brifysgol neu sy'n gwybod pwy fath o brofiad yw e, a wedyn ni falle teilwra'r profiadau chi wedi cael a dangos fel bydden nhw'n wneud chi yn myfyriwr prifysgol da. So o'n i'n, ti'n gwybod, o'n i'n gweld lot o'n ffrindiau yn trafod yr holl profiadau ma sy 'da nhw, ond jyst yn rhestru nhw a falle'n dangos cwpl o sgiliau o'n nhw wedi datblygu, lle falle un peth o'n i'n gweithio arno wedyn ni a o'n i'n ychwanegu at Yym, y datganiad yw, ti'n gwybod, o- os o'n i'n chwarae rygbi, o'n i'n gweithio'n dda o fewn tîm, a felly byddwn ni'n perfformio'n da um, wrth gyd-weithio ar aseiniadau yn y brifysgol gyda myfyrwyr arall. Felly, jyst y bit ychwanegol na lle i chi'n teilwr ar sgil a'r ti'n gwybod, profiad at bywyd prifysgol. A mae hwnna'n falle helpu chi sefyll mas hefyd Un peth hefyd mawr oedd, oedd pawb yn gweud i fi really oedd i trial osgoi'r cheesy stuff ar y dechrau fel ti'n gwybod, quote gan Gandhi neu rhywbeth ar y dechrau, just y cheesy bits na. Mae pawb yn trial neud e, mae pawb yn trial sefyll mas trwy roi e, ond stym eisiau... Os, os ych chi'n darllen na, ych chi'n meddwl mae fe'n, ti'n gwybod, too cheesy, too cringe, fy ni just, uh, just cael gwared o'na a dechrau'n ffresh. Gret, so yn bendant fanna sôn amdan fel, ti'n ffindio ffordd i sefyll allan, ond falle sefyll allan mewn ffordd gwahanol i beth chi'n ddisgwyl mewn datganiad personol hefyd. A be am ti, Becca? Be oedd dy brofiad ydy gyda hynna wedyn? Um, Wel, falle yn wahanol i chi, achos o'ch chi'n eisiau mynd i wneud newyddiad direth, a Dwi hwnna ddim fel yn pwnc yn yr ysgol, ond achos o'n i yn trio i wneud hanes, o'n i wedi rili really dibynnu ar athrawon hanes fi i roi fel help really specific i fi. Un peth really defnyddiol nath nhw weud oedd fel i bwysleisio bod ti wedi darllen rownd y pwnc. Achos gyda hanes, mae'n ma ddefnyddio bod ti'n darllen lot a bod, ti, bod gen ti lot o wybodaeth cyffredinol am hanes eang. So wedyn, fel trio uwcholeuo mewn ffordd digon sytl bod ti yn hoffi fel ymchwilio o gwmpas y pwnc. A wedyn hefyd, fel oedd Jack di dweud, fel, Rili wneud ymchwil mewn i'r cyrsiau specific a falle wneud sort of reference bach slei i ambell i modiwl oedd yn ymddangos yn yr cyrsiau o'ch chi'n trio am, er mwyn sort of uwcholeuo bod chi'n rili wedi ymchwilio i'r brifysgol. A oedd hwn, oedd hwnna'n rhywbeth rili really defnyddiol nath athrawon hanes fi ddeud. I just bod yn subtle ond i gynnwys yr manylion yna. Ie, um, yeah, yn cytuno gyda pwynt Becca wrth edrych ar fel y cwrs ar-lein. Um, fi cofio o'n i'n edrych ar beth o'n nhw'n astudio yn blwyddyn gyntaf, a nhw'n astudio fel brandiau yn America. So o'n i heb i fy'n sylweddoli fel felly ddylen ni sôn am, o'n i wedi mynd ar trip ysgol i America a dim nes i fi siarad gyda fel pennaeth blwyddyn fi yn ysgol. Oedd e wedi nodi fel felly ddylen ni ychwanegu bod fi wedi bod ar trip ysgol i America a'n hoff o Fel mae fforddiau arall chi, chi'n gallu plethu, fel bydden ni byth yn meddwl bydden ni'n plethu fel gwyliau fi America mewn i'r datganiad personol. Ond mae jyst pethau felly chi'n teimlo bod chi'n mynd off track yn ei pethau, ond maen nhw'n actually yn defnyddiol i'r datganiad personol. Um, so jyst fel pwynt ychwanegol os chi wedi bod ar unrhyw felly tripiau ysgol neu diwrnodau allan felly yn chweched ac ati. Felly, mynd mlaen i'r cwestiwn nesaf, sut wnaethoch chi fynd ati i wneud eich rhestr o brifysgolion delfrydol? Uh, sut aethoch chi ati wedyn i wneud eich dewisiadau, so dewis cadarn, insurance neu clearance, oedd gennych chi unrhyw brofiadau da chi eisiau sôn amdan yn y maes yna wedyn? Ewn ni at Jack gyntaf. Ie, yeah, so um, oedd hi'n eitha saml, o'n nes i creu restr o holl manteision ac anfanteision pob un o'r prifysgolion o'n i'n ystyried. Wedyn o'n i jyst 'di cael chat gyda pennaeth blwyddyn fi yn yr ysgol a hefyd gyda rhieni fi jyst yn trafod y prifysgolion, pa fath o pethau o'n i'n hoffi am rhai nhw a wedyn ni, o'n i'n eitha sicr mai Caerdydd oedd gwybod, fel prif opsiwn fi o'r cychwyn cyntaf, felly oedd e'n eitha hawdd i fi achos oedd y syniad yn eitha clir yn ymhen, o'n i wedi meddwl amdano fe eitha tipyn a o'n i'n digon ffodus cael cyfleoedd wedyn ni o'r holl brifysgolion i, i fynd iddyn nhw. So, O ddim isie fi meddwl am yym fel y clearing a a'r cymorth ag ati a eto y peth gore falle i neud yw'r jy- jyst siarad e mas t'wo' a ca'l chat gyda pobl arall achos o'n i'n sylweddoli bydde pobl yn meddwl am pethe o- o'n i ddim hyd yn oed yn ystyried a ma' nw'n bwysig i ystyried pan yn dewis O'n i'n meddwl amdano fe fel dewis cartre ar gyfer y tair blynedd nesa, a yn sicr, siarad e mas gyda pobl o'dd o'dd y peth gore nes i neud. So syniad grêt efo Jac fanna i greu bron rhestr pros and cons bron a bod o pa brifysgolyn i fynd i, ac eto fel o' ti'n sôn fanna ma'n bwysig iawn siarad efo bobl agos atoch chi, ca'l barn dipyn o fobl mewn ffordd, ond y peth mwya pwysig hefyd ydi neud be' dych chi isio neud ynde? Fel mynd i rwle lle dych chi'n mynd i fod yn hapus achos bywyd chi, dych chi'n mynd i fod yn llunio am y dair mlynedd nesaf mewn ffordd, yn de? A awn ni mlaen at Beca nesaf? Um, ie, yeah, o'n i bendant yn ystyried fel bod fi'n chwilio am gartre yn, yn hytrach na chwilio am fel ble fi'n mynd i astudio. Oedd hwnna bendant yn flaenoriaeth i fi, ond o'n i'n rili really stryglo A un peth bysen ni'n rili argymell wneud yw anwybyddu yr fel yr rhestre oedd yn fel rancio prifysgolion o'r fel y prifysgolion gorau i rai gweitha. Chos oedd ysgol fi yn rili, really, rili really canolbwyntio ar yr, ar yr rankings yma. A oedd yr athrawon yn rili really annog chi i trio mynd fel am yr prifysgolion gyda'r rankings gore. So oedd, oedd, o'n really annog ni drio i fynd i fel Rhydychen a Caer Grawnt a um, prifysgol yn y Llundain. Ond o'n i'n gwybod taw y mangor bys ni hapusa a y mangor oedd y cwrs o'n i'n really eisiau gwneud. Ond o'n i'n teimlo lot o bwysau i ddewis y prifysgolion oedd gyda'r rang. O hwnna'n grêt Becca i glywed dy brofiadau di fanna am tymod yr ysgol bron a bod roi pwyslais arno ti i fynd i'r brifysgol gyda rankings gore. Ond ddim bob tro yr prifysgol yn gyda rankings gore. Dych chi'n mynd i fwynhau ore. A be am ti, Lowri? Be oedd dy brofiadau di gyda hynna wedyn, gyda, gyda gwneud y dewisiadau? Um, byddwn ni'n sicr yn meddwl mwy am y lle fel rhywle ble chi'n mynd i bod yn fyw, yn hytrach na felly yn academaidd, fel yn edrych yn ôl fel oedd Becca'n sôn, so mae Cyrdydd yn rhan o'r grŵp Russell. Um, so felly oedd hwnna wedi chwarae rhan yn edrych yn ôl pam dywysys i Cyrdydd felly dros Abertawe, achos bod e'n cael ei nodi fel Russell Group, so felly yn fy menu o'n i'n meddwl, o, bydd gradd o Cyrdydd yn edrych yn well. ond felly byddwn ni wedi joio byw yn Abertawe hefyd. So, fi'n credu mae fe'n bwysig jyst i fel dychmygu eich hun yn byw yma. Yn amlwg mae'r brifysgol yn chwarae ran rili really bwysig hefyd, ond dyw e ddim yn rwydd byw rhywle felly ble chi ddim yn teimlo'n cyfyrddus um, yn eich hun, achos mae fe'n mynd i cael effaith ar eich graddiau os na chi'n mwynhau felly byw yn, yn y ddinas. So chi actually mynd i mwynhau felly mynd i wneud gwaith yn y llyfrgell neu mynd i'ch darlithoedd a felly so chi'n mynd i ffindio fe mor hawdd i wneud ffrindiau. So ie, yeah, bydden ni'n sicr jyst yn mynd felly am diwrnod neu fel weekend i ble chi'n mynd i meddwl mynd i brifysgol, jyst i gweld os chi'n actually hoffi'r lle, os ti'n gwneud pethau felly i wneud ar y weekends. A ie, yeah, jyst cael teimlad rili really, o'r, or lle. Um, Mae'n greit i glywed hynna gen ti hefyd, Lowri, fan a bod ti'n rhoi pwysles fanna ar bod ti eisiau t'od yr yr safon bywyd gore mewn ffordd a mae hynna'n ofnadwy o bwysig um, ond i bobl sydd falle ddim mor ffodus mewn ffordd i allu gwneud hynna, um, mae'r broses clirio, dwi'n gwybod bod yna dipyn o stigma o gwmpas am mewn ffordd yn meddwl, ww, dwi'n eisiau mynd fewn drwy'r broses clirio, mae bach yn embarrassing, um, bod o bach yn last minute ac yn y blaen, ond mae'n bwysig i gofio, mae tua 10% o fyfyrwyr brifysgol yn mynd fewn i'r brifysgol drwy'r broses clearing, felly clirio, Um, a di o ddim byd i fod yn tywed, siomedig o, um, ddim byd i fod yn embarrassed o, um, mae rhywbeth sy'n digwydd i dipyn o bobl. Felly mae hwnna'n rhywbeth pwysig i, i'n gwrandawyr ni ystyried hefyd. Mae unrhyw ffordd ydych chi'n mynd fewn y brifysgol yn, yn mynd i fod yn bositif yn bendant.
So ie, yeah, fi credu bod lot o bobl felly yn enwedig yn chwicher yn poeni os, os dyn nhw ddim yn cael y graddiau gywir, beth maen nhw'n mynd i wneud fel pan mae ffrindiau, ar, pan mae felly ffrindiau i gyd yn cychwyn brifysgol y mis Medi. Ond mae fe'n iawn hefyd i cymryd felly blwyddyn gap neu fi credu felly bod lot o stigma wedi cael ei roi mewn i gwthio i mynd i brifysgol yn syth ar ôl chweched. Pam os ydych chi ddim yn sicr yn bendant beth chi eisiau gwneud, jyst cymryd eich felly blwyddyn gap yn ceisiau fel ceisio yn lot o swyddi wahanol jyst i cael teimlad felly o pa gyrfa yn sicr dych chi eisiau, a pidwch poeni gormod os dych chi ddim yn cael y graddiau, dim, dyma, dim dyna diwedd bywyd, mae dal nifer o gyfleoedd arall um, allan yno. Ie, yeah, mae hwnna'n gret i glywed, Lowri, a fel dwi'n teimlo lot o bobl yn meddwl os dyn nhw ddim yn cael y graddau maen nhw eisiau, na dyna di pen y daith mewn ffordd, a dyna ddim yn wir o gwbl, mae, mae lot mwy o bobl yn mynd fewn y brifysgol drwy'r broses clirio fel nes i sôn am gynt, ac ie, yeah, mae'n well i chi gymryd eich amser a wneud y penderfyniad iawn na bron yn mynd yn hast mewn i benderfyniad, ydych chi'n mynd i fod yn hapus efo yn y pen draw. Felly, dynnu'r sgwrs at ei gilydd, um, o ran eich profiad chi ar y cyfan wedyn o ymgeisio'r brifysgol, mynd i'r brifysgol, sych chi'n dweud bod y broses wedi bod yn bositif, um, a fysych chi wedi licio mwy o help drwy'r broses, a Um, cwestiwn arall hefyd, os fysa chi'n gwneud y cyfan eto, um, be fysa chi'n argymell i chi'ch hunan wneud, neu be fysa chi'n argymell i bobl eraill sy'n ymgeisio i'r brifysgol wneud yn wahanol? Nawn ni ddechrau efo Becca, os dyna'n oce? Okay? Um, ie, yeah, wel, fi credu oedd e yn broses hir, ond oedd e'n iawn achos oedd, oedd pawb o gwmpas ti yn yr un cwch. Fel, yr, fel ffrindiau ysgol fi gyd yn ymgeisio hefyd. So, o'n i gyd yn neud efo'n gilydd a oedd just cario ymlaen i siarad gyda ffrindiau, teulu a athrawon. A hefyd, just unrhyw un chi'n nabod sydd wedi bod i'r brifysgol o blaen er mwyn ffindio mas beth chi'n gallu neud i wneud y broses yn haws eich hun yn helpu. A fi'n credu pa mor hir oedd y cais di wneud i fi, neu fi'n gyffroes am ddod i'r brifysgol a oedd cyrraedd diwedd y cais a cael fy nerbyn, wedyn oedd e jyst yn cynnyddu faint o gyffro oedd o gwmpas mynd i'r brifysgol. A wedyn unwaith ti'n cyrraedd yma a dechrau ei ffrindiau, dechrau'r cwrs, dechrau byw yn annibynnol, wedyn mae gyd werth e, fi'n meddwl. Un peth o'n i wedi cymryd mas o siarad gyda pawb, really, oedd i mynd i'r brifysgol, ti'n gwybod, os oedd e'n rhen i athrawon neu ty beth, oedd pawb yn gweud mae mynd i'r brifysgol falle oedd un o cyfnodau gorau o'i bywyd nhw. Felly, a yn sicr, fi ddim ond wedi cael um, blwyddyn yn y brifysgol, a ti'n gwybod, falle mae Covid wedi effeithio rhannau, i ni'n eitha uh, nôl i'r arfer erbyn hyn, ond mae fe yn profiad wych, ti'n gwybod, cymaint o ffrindiau newydd i chi'n neud, y profiadau gwych. Mae fe'n ffordd gwahanol o o byw rili wrth gymharu gyda gyda'r ysgol felly ma' fe'n lot o waith ond ma'r um, ti'n gwybod, y peth i chi'n cael ar diwedd y dydd yw profiad prifysgol sydd yn byth gofiadau rili felly mae e gwerth e, ti'n gwybod, mae eisiau just rhoi pen lawr a gweithio ati achos beth chi'n cael yw um, profiad byth gofiadau fel wedi si. Ac beth am ti, Lowri? Os byddwn ni'n edrych nôl ar profiadau fi, un peth bydden ni'n niwyr felly yw ceisio cael mwy o profiad yn gwaith felly yn lefydd. Yn sicr, achos o'n ni rhwng wneud nyrsio newydd dydd a doi cwrs hollol wahanol. Felly, os bydden ni wedi cael y brofiadau felly yn gweithio yn ysbyty lleol neu'n rhywbeth bydden ni felly wedi penderfynu ta dim nyrsio oedd i fi llawer yn gynt a felly bydde hwnna wedi lleihau bach o straen a fel last minute decisions. Ond ie, yeah, byddwn ni jyst yn sicrhau bod chi'n cymryd bob gyfle, mynd i'r diwrnodau agored, um, jyst i cael teimlad o'r fel y tref ei hun, mynd i'r diwrnodau uwgas, jyst cymryd bob cymorth chi'n gallu o unigolion, siaradwch gyda ffrindiau ar athrawon, a io'n ceisiwch mwynhau, mwynhau'r brofiad hefyd. A ie, pidwch streso gormod yn bytie, a jyst, os chi'n dechrau'n gynt, a fel oedd Becca wedi sôn, os chi'n neud popeth yn sections fach, bydd e'n digon rwydd i chi. Felly i ddod â pob peth at ei gilydd mewn ffordd, um, be dwi wedi cymryd o'r drafodaeth yma heddiw ydy bod y broses UCAS a'r broses o ymgeisio'r brifysgol yn broses eitha hir, Mae'n gallu bod... mae'n gallu teimlo'n hirfaith weithiau, ond fod o'n bendant werth o yn y diwedd o glywed be dych chi i gyd 'di sôn am heddiw. Diolch i chi'ch tri, Lowri, Jac a Beca. Mae cymaint i feddwl amdano tra'n mynd drwy'r broses o ddewis ac ymgeisio mynd i'r Brifysgol, felly gobeithio bod clywed am brofiadau eraill wedi bod yn fuddiol i chi heddiw. Mae'r podlediad yma yn rhan o'r gyfres Barod ar gyfer Prifysgol, Casgliad o adnoddau rhad ac am ddim gan brifysgolion yng Nghymru wedi ei llunio gyda'r bwriad o'ch helpu chi i ddechrau ar eich taith i addysg uwch. Dewch o hyd i fwy o wybodaeth drwy fynd at openlearn.com blaenslaes barod hyphen ar hyphen gyfer hyphen prifysgol. Bydd y linc yn y nodiadau sy'n cyd-fynd â'r gyfres.
Mae sgwrsio am brifysgol yn gynhyrchiad Bengo Media. ar gyfer barod ar gyfer prifysgol.